Dwi'n... nes... ges i fy magu yn... nes i geni yn Nghaernarfon a fy magu yn Owain y Fawr ac dwi... dwi'n meddwl, ch'mo', yr adeg hynny, adeg y rhyfel, blynyddoedd y rhyfel, roedd... dwi'n meddwl bod 'na llaw- bod 'na genlith- bod llawer o'r... rhan fwya' o'r bobl yn genedlaetholwyr Cymreig ond hefyd yn genedlaetholwyr Prydeinig, ti'n gwybod? Hynny ydi, oedd o... oedd o'n genedlaetholwyr Cymreig ac yn ddigon gwrth-Seisnig and ac eto yn yn Brydeinwyr ac adeg y rhyfel naturiol felly de felly a dwi'n cofio un profiad yn gofio pan o'n i'n siŵr tua saith mlwydd oed clywed am llosgi yr ysgol fomio ac o'n i'n meddwl bod hynny'n beth gwych iawn i wneud ac wedyn dwi'n meddwl bod rhywun fel nifer o'n ngenedlaeth i um, yn y blynyddoedd yna yn fel oedd cynulleidfaoldeb yn llwyddo mewn gwledydd eraill yn Nghypros ac yn Affrica ac yn y blaen a bod yym bod hynny'n cryfhau yy yng nghenulleidfaoldeb i a hefyd yn teimlo bod Lloegr ar y ffordd allan ac ar ei lawr dach chi'n gwybod a wedyn dwi'n cofio darllen pan o'n i'n un ar bymtheg darllen y pamffled yym Bahamas Los Casom yr ysgol fomio ac wrth gwrs oedd hynny'n rhyw brofiad gweledigaethol a hefyd o'n i'n meddwl, ces i'r argyhoeddi, y bydde Gwynfor Evans ac arweinwyr Plaid Cymru yn efelychu yy Saunders a Valentine a DJ yym trwy cyflawni gweithred debyg yn yn Nhryweryn. Wel, ddigwyddodd hynny ddim ac yym o'n i'n hynod siomedig fel oedd llawer o'n cenhedlaeth ni ac yym Rhai, wrth gwrs, yn ystyried dulliau tair cyfraith mwy difrifol, ac dwi'n meddwl bod nifer ohonyn nhw wedi, nifer o bobl ifanc, fi ni'n wir ifanc wedi mynd i drafod hyn efo Saunders Lewis, ac bod hynny wedi bod yn ysgogiad iddo fo draddodi y ddarlith radio ac awgrymu tor cyfraith di-drais fel y fforwm mlaen. Sy'n baradocs i ddweud gwir achos oedd o erioed yn heddychwr ac eto yn efelychu dulliau Gandhiaidd trwy fod yn wleidydd pragmataidd. Os da ni'n meddwl bod Gwynfor Evans wedi bod yn heddychwr gydol ei oes,

yr y ddarlith fe wrth gwrs mi o'dd o- o'n i'n teimlo fi siŵr nifer o b- rhei eryll gyfoedion yn teimlo bod y neges yma i ni ac ryw f- beth diddorol iawn mi droddododd i mi beth bynnag yn bersonol efallai dwn i fi neb arall yn mi ges i y- yn yn yn stopio gan blisman y- yn gyrru beic ar hyd y prom Yn Aberystwyth y merch ifanc ar y bar, a dyma plismon yn llanio llame o'r cysgodion ac yn cymryd ein manylion ni ac yn dweud bosibilrwydd byddan ni'n cael ein cyhuddo ac yn dwyn gerbron yr ynadon. Wel, roedd wedyn o'n i'n meddwl, wel efalle tasa hynny'n digwydd fysa rhaid i mi ofyn, fyswn i yn gofyn am ŵys yn Gymraeg. Ac a unwa- ond oedd hyn 'di digwydd cyn y ddarlith radio, wedyn ma'r dda- mae'n clywed y ddarlith radio, ac o'n i'n gwybod fod rhaid i mi wneud wedyn, dach chi'n gweld, 'lly 'de. Ac yy raid fi ddeud, oedd hynny, oedd hynny yn brofiad, yn brofiad rhyddhaol iawn, achos dwi'n meddwl bod ni 'di etifeddu ofnusrwydd ein rhieni a'u cenhedlaeth nhw a gweithred jyst rhywbeth bach iawn, iawn, iawn, ch'mod, noson yn y clinc a Aberystwyth ac yym a wedyn a cael yr wedyn d- o- o- o- oedd oedd gen i arian yn fy mhoced felly dyma nhw'n cymryd yr arian, deg swllt neu rywbeth felly i dal i'r ddirwy ond dach chi'n gwybod oedd hynny oedd hynny ryw brofiad bach ymryddhaol dach chi'n gwybod.